Huwa fatt li jekk kemm-il darba naqbdu nikbru fl-età, jaf isir iktar diffiċli biex niftakru. Affarijiet sempliċi li konna nagħmluhom ta' kuljum bħal ma żżomm il-kontijiet tal-bank aġġornati jew li tħallas il-kontijiet, jaf, jekk kemm-il darba taqbad tikber, tibda ssibha iktar diffiċli biex iżżomm ir-ritmu tagħhom. Huwa importanti wkoll li bħal kollox fil-ħajja naħsbu għall-futur. U jekk kemm-il darba nixtiequ li meta nikbru sew nibqgħu ngħixu l-ħajja li dejjem xtaqna u nibqgħu namministraw il-flus tagħna stess bl-iktar mod għaqli, hemm bżonn li nippjanaw bil-quddiem. Għalikom, illum, għandi ftit pariri żgħar. li forsi tistgħu żżommuhom jekk intom forsi qegħdin tikbru fl-età u qed issibuha diffiċli biex tamministraw il-lat finanzjarju tal-ħajja tagħkom kif kontu tamministrawh qabel. Nibdew bl-ewwel billi nitkellmu dwar il-kontijiet tal-bank. Jekk kemm-il darba għandek iktar minn kont tal-bank wieħed, iffoka l-attività ta' kuljum tiegħek fuq kont tal-bank partikolari. Uża kont tal-bank wieħed. L-oħrajn tista' sempliċiment tagħlaqhom jekk mhux qed tużhom jew inkella ma tiqpax tużhom biex inti tibda tuża kont tal-bank wieħed. L-istess huwa applikabbli għall-credit cards. Jekk għandek iktar minn credit card waħda, iffoka kollox fuq credit card waħda. Naqqas il-credit cards biex inti jkollok punt ta' referenza bħala credit card wieħed biss. Jekk iċ-checkbook m'għadekx tużah jew inkella tużah rari ħafna, Aqbad u għalqu. M'għandikx bżonn li inti jkollok jackbook jekk mhux qiegħed tużah, assolutament ma fihx bżonn. Jekk għandna nitkellmu dwar il-kontijiet, huwa importanti li inti tikkrea lista tal-kontijiet li inti trid tħallas. Jekk kemm-il darba jkollok lista tal-kontijiet li jridu jitħallsu, u tpoġġihom f'post fejn inti tkun tista' tarahom b'mod regolari, imbagħad agħżel li timmarka jekk kemm-il darba tkun ħallast kont, biex inti, jekk immarkajt kont u huwa mħallas ma trix toqgħod taħseb hekk tħallas jew le. Sistema tajba ħafna tista' tkun li inti taqbad il-kontijiet li ma tkunx għadek ħallast u twaħħalhom mal-fridge, imbagħad jekk kemm-il darba tkun ħallast u kont, imbagħad taqbad u tpoġġi kollox b'mod pulit file. Hemm ukoll sistema fejn il-kontijiet regolari tiegħek bħal m'huma l-kontijiet tad-dawl jew il-kontijiet tat-telefon jistgħu jitħallsu b'mod awtomatiku mill-bank, dak li jissejjaħ direct debit. Din tista' tkun idea tajba ħafna sabiex inti dejjem taċċerta ruħek li l-kontijiet tal-bank qegħdin jitħallsu fil-ħin u qegħdin jitħallsu sabiex ovvjament tnaqqas problemi ulterjuri. Jekk tidħol fis-sit ta' Gemma, gemma.gov.mt, hemmhekk ħa ssib ħafna informazzjoni relatat mal-aspett finanzjarju tal-ħajja tiegħek jekk kemm-il darba taqbad tikber fl-età. Pariri siewja li jekk iżżomm magħhom, żgur ħa jagħmlulek il-ħajja iktar faċli.